eh, makadini henyu eh, mhuri yezimbabwe eh, ini ndoitwa zita rangu ndonzi leonard gwaze ndiri muzukuru wasekuru ndunge ndinoita zvekubatsira vanhu eh, nechivanhu eh, uyezve nechipostori ndinosanganisa eh, ndakatanga ndiri muprofita eh, ndichibva ndazosimbiswa nasekuru ndunge ndakashanda nasekuru ndunge and eh, sekuru ndunge ndokwaberekwa amai vangu eh, ndiri kushanda kwandinoita ndinodzora zvinenge zvabiwa ndine rukawu rwokunamira central locking kana mishonga yebondei kana mishonga wekudzora umhandara vaya vanenge vana vanenge vakavhiringwa vachiri vadiki eh, kozouya kugadzirisa dzimba vanhu vanenge varambana vaya vachida kudzokedzana kana kuti munhu une munhu waunoda kuti mugarisane tinogadzira zvichiita izvozvo eh, anenge akatorerwa murume kana kuti kutorerwa mukadzi e, kusimbisa mabasa kana kusimbisa maprofita zvese izvi ndinoita e, sick bp kudona zvese ndinogadzirisa kugadzira musha ndinoita zvese izvozvo e, go back to sender ndinoita futi zvakare e, kurapa vanorwara zvakutipinda nekuti munhu wacho ari kurwara nezvechivanhu here ndinogadzirisa zvichiita dambudziko rekumwedzi remadzimai ndinobatsira futi zvakare kubvisa mazai emheni paya panenge parova mheni ndinoita futi zvakare e, kurivenja vaya vanenge vachida revenge zvinodhipenda nekuti akaparirwa mhosva yakamira sei e, rukawo rwokunamira zvose izvi ndinoita ndomabatsiro andinoita Ah, ndinova ndakabatsira vakawanda handigone kudoma nemazita asi vane tine mukurumbira wakanyanya ndanekuti tine mafuta egora eh, uyezve musoro wegora zvese izvo ndinobatsira zvichiita chifembera fembera ndizvese ndinazvo eh, kozouya eh, sandawana mafuta esandawana ndinawo mamwe atorimo mubhegi wanogona kutaridzae uh, aya mafuta esandawana kuazora unenge wakutoona zvakapfurikidza kana tsono chaiyo unenge wakutononga mamboti musoro wegora mukati mafuta egora ndizvozvo musoro wegora e, kune vamwe vaya vanotora musoro wegora unochererwa pamasowe kuti pazoprofitwa zvakanyanya pamasowe ipapo eh, kozouya aya mafuta direct andiye sandawana akasangana ne kune vamwe vaya vanenge vavhiringidzwa vamwe kuti vanenge vabatwa chibharo varipwa eh, oda kuti achizowanikwa eh, apa anenge abatwa chibharo achiri mwana mudiki oda kuti adzokere uvigin kumandara pane mushonga wandiinawo wokuti unonwiwa wokuti anodzokera kumandara
Ko kana munhu akauya achiti ndakarombe ndakaromba asi handichadi kuti ndirambe ndichiita zvekuromba izvi zvekushandisa munovabatsira uye munozvipedza here izvozvo pane vakambouya here uye vanga vane makesi zvakaita sei varipo vakatombouya zvekuti makaenda papeji yangu kuyoutube pakanzi muzaya ndunge mavhidhiyo yangu munogona kutoona akati wandei pane imwe mudhara wandakabatsira wekwamurewa e, eh, akauya nevana vake e, achitaura nyaya yake yekuti ari kunetsana nevana nenyaya yeurombwa and akabvuma urombwa hwake e, makatarisa payoutube page makarequesta pakanzi muzaya ndunge vakatarisa ipapo pane mudhara wechikuru so akatouya nezvinhu zvake e, paya pane chikwambo paine nyanga paine mm, chimwe chemubobobo chanoshandiswa kuataka vakadzi zvose izvozvo takatozozvipisa zvinhu izvozvo zvikatopera zvikatopera allright eh. eh, saka mungati imimi vanhu maclients amuri kuwana e, tisingatauri mazita mm. e, vanhu vari kubva kunzvimbo dzakaita sei maclients andiri kuwana vakati wandei vamwe vanobva kusouth africa vamwe vanobva muno e, muno muharare vamwe vanobva mativi ese enyika nzvimbo dzese dzakasiyana siyana vanoda kubatsirwa vari kuuya vachibatsirika vachipona saka munhu angada kuzokubatai achida kubatsirwa nemi anokuonai kupi uye anokubatai sei ini ndogara kuepworth eh, vakasvika eh, pachance tiri muna chiremba road ndiri area inonzi theological college

Alright.
Saka mataura kuti mumwe muri muzukuru wasekuru Ndunge. Mm. Eh, saka toti ndimi makasara ndimi masara muri sekuru Ndunge here kana kuti kune vamwe na sekuru Ndunge variko? Kuna sekuru Jabu variko kuChipinge. Eh, vanobatsira. Koziva mai nini eh zvakare vari kuita zvekubatsira izvozvi. Eh, kozoya ini ndiri kuita kuti zvekubatsira izvozvi. Saka toti muri vangani? Muri vatatu. Vatatu.
Alright.
Saka munomboshandira pamwe chete kana kuti munoshanda makasiyana siyana? Tinombosangana tichionana tichidzidzisana tichipanana mishonga kuti uyu mushonga wandiwa zvakati semhuri imwe chete. Asi mese makapiwa eh, tingati toti chipo ichi here nasekuru Ndunge?
Mati kudini?
tingati mese makapiwa chipo chekubatsira vanhu nechina sekuru ndunge kana kuti makazotangawo vachinge ivo vatoshaya ah, inini handa kutanga vashaya before vasati vashaya ndaitoita basa irori ende ndakatomboshanda navo vakatozondisimbisa vana vanga vasingabvumiri kuti vana vavo vaite basa irori asi vana vakazosara kuita basa iri ivo vashaya allright mm.
saka munombodaidzwawo here kuenda kunobatsira kunzvimbo dziri kure bongo tinodedzwa nzvimbo dzipi dzamakamboenda kunaana south africa kubotswana haa nzvimbo dzakawanda
saka panyaya dzekubatsira idzi mune here vamunoti imimi ndo vamunoyemura kuti musvike palevel ravo ndinoziva kuti kune vamwe vakawanda wanda vanasekuru banda vanasekuru tasvu vanasekuru aniko vakawanda wanda eh, imi munoona muri palevel ipi pakubatsira inini handingashora hangu vanhu vose vanobatsira asi level yangu inini ah, level yangu ndiri pamusoro kudarika vese ava Alright. vese ava nokuti zvandiri nazvo inini zvatakasirwa nasekundunge hayo havana inini ndinazvo ndakapenga kwete zvekutamba ndine mhando zvimwe nezvimwe uchikutongoti zvazvo eh, vanenge vasati vaona vasati vandiziva eh, ndo vanenge vasati vandiziva nda nekuti vese anasekuru tasva havana asati vamboita zvekunamirana kwevanhu ini ndakanamirisa vaya vegoromonzi vekunamirana vaya ndini ndakasota vakanamirana ndini yokugadzira uya mukwemo nawo kukwenya abafoni eh, avakawanda handaita zvakawanda zvinooneka ndiniwo kumubvirisa bhegi repana four tria gore riya ndokunga six years ago rakanga rabiwa eh, ratorwa nemunhu aenda kusouth africa bhegi risiri rake ndakasota izvo ndinosota zvichiita izvo Eh, mataura nyaya yonakidza mambo pa zvimwe zvimwe zvimacases amwe amakamboita seamanga muchitaura apa mm. muna amwe here amungati mimi anonyatso kuratidza kuti mune simba rinonyatsokunda vamwe vanhu vese maybe mungatipa kuti ndakambo kesi yakadai ndakabatsira munhu akazodai akadai akadai akadai handina akawandisa zvekuti kana vakatara vanoda kuda kuziva nezvangu vazhinji ngavatarise mavhidhiyo yangu ezvandaita ndine mumwe wepanako pakabhana wandakabatsira avharwa motikari yake riri vhidhiyo iroro riripo futi payoutube eh, rekukwenyesa munhu wandakakwenyesa makarequesta pakanzi muzaya ndunge munoriona vhidhiyo iroro payoutube kufacebook ndiriko
eh,
kuinstagram ndiripo eh, kutiktok munondowana futi pese pamunondowana nemazita rangu ndi muzayandunge makangorequesta pakanzi muzayandunge inobva yabuda kwese inobva yabuda kwese allright eh.
na zvakanaka eh.